Making naŋlɔ great again. Ame geɖewo biam be so what do I suggest? Ye megblɔ be ok me list nu wɔme wuieve aɖe mía katã míade ŋkume akpɔ. Ke WhatsApp channel li ne ekpɔ videoa ne videoa kpɔ me follow WhatsApp channel la medage ɖe comment section alo description ne follow koa ke nakplɔ WhatsApp channel la ɖo. Mía katã míazu eƒewo katã míanɔ afi ma míaɖo dze míasrɔ̃ enu. Enya be dumeviwo na I've been studying Hogbechocho for long elabe menya be mia katã ame ɖekawoe mienye. Ke 2018 ɔɔ 19 na mese be wobe mi sign post aɖe wɔ ge ɖe srɔ̃gbe. Nyemenya be ame tsitsiawo woate ŋu aɖo ŋku azã ma dzi o. Eeee menɔ waiting maybe to see that be welcome to aŋlɔ something so beautiful but then till today nyemekpɔ nu ma o koa ewu nublanui na nye ɖeka. Ke woɖo Asa dze so me gbãtɔ le gbɔnyenye be all these thirty six states ɖe they should all come together a resolve woƒe differences awo yi ke be anye nu yi ke anya kpɔ elabe mía eve viwo alo dumeviwo gba nu ma dzi mí le ɖeka wɔwɔ le míaƒe ame tsitsiawo dome. So gbãtɔe nye be leadership alo dialogue. Nova ova resolve nu mɔ katã labe at de moment wogblɔm le social media, wogblɔm le Facebook, TikTok kple wotɔwo koa efia be it will be there forever yi ke be ne mía dumeviawo míaƒe efia be alea alo dumegã be alea nyateƒee be mí dumegã ƒe gbe sẽ ge. So number one-a let's have a dialogue among all these thirty six states. Number two.

the thirty six has reduced so the leadership na okay let's form a new state na ame yike lɔ̃ be yewoa no anda aŋlɔ fine ne ame aɖeke melɔ̃a amea ŋutɔ hã gate ŋu va form eƒe new state efia be we are building a new state together ye magblɔ be even ne nye five alo ten is enough elabe quality over quantity if I may put it that way.

efia be nu geɖe bubu na mí le history me. So let's have a full and detailed history yi ke be enye nu anɔ anyi ne vitsɔ vitso ɖo. That is point three. Point four, let's establish a clear governance structure. This new or the old state leke wokpɔ kplɔ nɔ leke a something like constitution leke zɔzɔa nɔe ne ame aɖe be yeado go ɖee contribution ame ƒe contribution to de state le ame ƒe benefit from de state nu yiwo katã ke ena mi clear structure abe ale yi ke Ghana constitution le ene with laws elabe eblɔwo ƒe ɖeka yi wowɔ le Ghana. Eblawo ƒe nu ya wɔm wo lea nyateƒee be enu biam na mi ye woganya kpɔkpɔm hã na mi ta ye wɔe be amewo katã le Amerika eŋuviwo katã le Amerika egbe enye kpakple geɖe mi edze ɖom maa wo katã woyina ɖe blɔwo gbɔ ne eŋuawo yɔ meeting le Amerika, UK kple wo tɔ woa eŋevi geɖe me attend na o. Meƒona nu kple leadership geɖe le outside yi ke that belonging. wome fina be yewoa belong to the eve group o ke ebluawo koe woƒu du kplɔ ebluawo ɖo so if we can do this ewɔ ge be miamewo ke le gbe hã woanya be o aƒa nane dzɔdzɔm and they can support ke atɔliae nye be let's build an ICT centre alo a university le Aŋlɔ. nyigba dzi elabe meɖe fia be ne míaɖe university mía ƒe dzo ayi ɖe teƒe bubu o. Even amewo tsɔ aŋlɔ ɖe ɖa they can even support in this so point five lets build ICT centre yi ke be maybe phone repairs, coding kple etɔ mawo katã ate ŋu anɔ anyi elabe the future now is technology ke point six. aŋlɔ ga cheap compound ma for so long ne meyi afi ma eee mesena veve vi aɖe. So let's upgrade aŋlɔ ga cheap compound to a modern hospital. Aŋlɔ ga cheap compound to a modern hospital. It is possible we can do it. Then.

aŋlɔ or let's create a global aŋlɔ diaspora network or group. Wokpe ɖe mía nu kple sube every year ne míebe míaɖu hogbe zã alo míaɖu azã ɖea, at least míawo hã míayi ɖe London ava lunchi, míayi ɖe UK ava lunchi elabe bluawo that is what they are doing every year because they are selling their culture to the world. Eye wo be yevuwo feel na be efia ɖeka koe le Ghana.

Míate ŋu aƒo table tenis, míate ŋu aƒo football like it should be a place whereby stage you know something like dat. Menye be every year míanɔ zikpui kplo tɔwo ɖom o. At least let's be proud of who we are den let's build a modern aŋlɔ culture and heritage centre aŋlɔ. cultural and heritage center yi ke be míaƒe history míate ŋu akpɔ geɖe le afi ma. Míaƒe mía tɔgbuiwo ƒe nuwo yi ke nye nu wolé ɖe anyi alo nu yi ke tsi anyia we can get it there yi ke excursion anye nu suku geɖe kloe ƒe sia ƒe kloe sukuviwo ayi ava srɔ̃ history ava kpɔ nu yi ke nye nu yi ke mía tɔgbuiwo lé kɔ da ɖe anyi. So eleven. Let's create youth parliament tɔxɛwo katã. Woate ŋu ava ade nu gble ne nane dzɔdzɔ ma elabe very ame tsitsiawo geɖe wo wotɔ vɔ ke magblɔ be the next leaders will be the youth so let's create a youth parliament to dialogue on issues and to resolve issues. Two of hafi magblɔ ke maa WhatsApp channel li follow the WhatsApp channel and let's learn together.

There are so many communities alo suku aɖewo li fi ya kɔmɔ zikpui woanɔ anyi ɖe edzi meli o. Ne èkpɔ wo the way pipu are living in most of our communities le míaƒe Volta Region la enye nublanui na mí. So let's create a development fund to all these community. Number one is health health elabe community aɖewo gbea kɔdzi teti mele wo gbɔ, clinic hã meli o, etsinono hã meli o. So this fund should be targeted to these communities which I believe